nda eh, ku a ṱanganedza ro vhuya futhi kha thero yashu eh, nga masiari a sonda half past one ri ḓovha ri fhano eh, sonda dzine dza ḓo ḓi tevhela dzine ri ḓo vha ri khou gudisana thero dzo fhambanaho musi ri tshi amba nga ha vhurereli. Zwino vhathu ni hone ri khou ni ṱanganedza na musi ndo no khou isa phanḓa nga nga heyi thero yashu uri naa Mudzimu u hone naa. Ndi a tenda uri vhathu vha ḓo ḓi vha vho no vhona video mbili dzo fhiraho arali vha sathu dzi vhona vha ye vha dzi sedze u itela uri vha kone u isa phanḓa nga zwipiḓa zwoṱhe zwine ra ḓovha ri khou amba nga hazwo. Zwino na musi ni no khou vhudzisa mbudziso ya uri ngoho ndi mini nahone ngoho vhukuma i hone na. ra dovha ra sedza kha vhuvhi na zwivhuya, hu na ipfhi vhuvhi na ipfhi, thi ḓivhi zwa uri ipfhi vhuvhuya ndi Tshivenḓa na, mara hu na zwivhuya hafha vhutshiloni na zwivhi. Zwino ndi tshi ri zwivhi a thi khou amba tshivhi tsho no nga ipfhi ḽa tshikhuwa ri khou ri sin, ndi khou tou amba zwithu zwine a si zwavhuḓi uri zwi hone na zwithu zwine zwa vha zwavhuḓi zwine zwa vha hone. Ri sa athu dzhena kha uri Mudzimu u hone na kana Mudzimu ha ho na, mbudziso ine nda nga vha vhudzisa ndi ya uri, Na vhuvhi vhu hone na? Na zwivhuya zwi hone na? Hu nga vha na vhathu vha si vhanzhi vhane vha nga ri vhuvhi a vhuho, zwi tou pfala uri vhuvhi vhu hone. Arali vha hone vhathu vhane vha vha khou ri vhuvhi a vhuho, Zwi vha zwi tshi kanukisa uri zwine ra khou zwi vhona hafha ḽifhasini, mabulayo a vhana, mabulayo a vhafumakadzi ane o ḓi anda na fhano Afrika Tshipembe ane ri tshi a sedza ri sala ri sa ḓivhi na zwa uri ri nga tou ita mini ri tshi pfha zwiwo zwi khou sokou ḓala zwi tshi ya. Hu na zwithu zwinzhi zwine zwa vha zwi khou itiwa zwine a u pfhesesi zwo ri vhubvo hazwo ndi gai uri muthu u vha a khou tou humbula mini kana zwithu zwine a khou zwi ita u vha a khou tou zwi humbulisa hani mara u kona u zwi vhona zwo ri vhuvhi ndi zwithu zwine zwa vha hone hafha ḽifhasini. Zwino arali vhuvhi hu zwithu zwine zwa vha hone mbudziso ine ya ḓo tevhela ndi zwa uri. Hone tshithu tshivhi ndi mini? Ndi tshi ri tshivhi a thi khou amba tshivhi hetshi tshine ro tshi guda Bivhilini uri Bivhili i ri hetshi ndi tshivhi, hetshi ndi tshivhi. A ri thu dzhena Bivhilini na zwino. Hu khou tou amba zwithu zwine a si zwavhuḓi, zwithu zwine zwa vha zwi zwivhi. Ndi mini hezwo zwithu nahone ndi nnyi ane a nanga uri hetshi ndi tshivhi, hetshi a si tshivhi? ri tshi khou sedza kha mafhungo o no nga u u vhulahana, u vhulaya muṅwe muthu. Vha nga ri ha u vhulaha a si tshivhi, vhaṅwe vha ri u vhulaha ndi tshivhi mara ndi mini tshine tsha ita zwo ri ri kone u swika ri tendelane sa vhathu uri hetshi ndi tshivhi, hetshi a si tshivhi ngauri sa vhathu. Hune ra bva hone hu na zwithu zwinzhi zwine ro vha ro ri ndi zwavhuḓi mara ra ya ra shandukisa mihumbulo yashu ra ri a zwi tsha vha zwavhuḓi ra ri zwo no vha zwivhi. Zwine zwa tou sumbedza zwa uri vhathu a ri koni u u u u a ri thu vha na na tshithu tshithihi tshine ra tou tendelana natsho u bva murahu uri hetshi a si tshavhuḓi hetshi ndi tshavhuḓi nga mini ngori ri dzula ri khou shandukisa mihumbulo yashu Hu si kale ho vha hu na mafhungo a u thuba vhathu, slavery. Vhathu vha khou ḓi rengisiwa nga slavery mara ṋamusi ri tshi sedza murahu ra mbo ḓi ri hezwiḽa zwithu zwo vha zwi zwivhi, zwo vha zwi si zwavhuḓi. Zwino tshivhi ndi mini nahone ndi nnyi ane a ṋanga zwo ri tshithu a si tshavhuḓi, tshithu ndi tshavhuḓi? Zwi ṋangiwa nga nnyi? Zwi ṋangiwa nga vhone? Zwi ṋangiwa nga nṋe? Zwi ṋangiwa nga muvhuso? ngori roṱhe ri nga tendelana zwa uri a si a si tsheo dzoṱhe dza muvhuso dzine ra tendelana nadzo, hu na tsheo dzine muvhuso wa nga ita hune ri nga ḓi u hanedza ngori na muvhuso u khou, ndi vhathu vhane vha vha nga ngomu hafhaḽani na vhone ndi vhathu. Zwino ndi nnyi ane a vha na maanḓa ane a nga nanga uri hetshinoni ndi tshivhi, hetshinoni a si tshavhuḓi,

Heyi mbudziso ndi mbudziso ine vhathu vha nga i dzhiela fhasi vha i dzhiela fhasi vha vhona unga zwi to vha khagala uri tshithu tshivhi ndi tshithu ḓe, fhedzi a zwi a zwi tu vha khagala ngo ralo vhathu vha hashu, a zwi khagala ngo ralo ngauri. Tshithu tshine tsha vha tshivhi kha vhone, kha muṅwe tshi nga vha tshi si tshivhi. Kha muṅwe tshi nga vha tshi tshithu tshine u a tshi takalela, u a tshi funa. Ndi ḓo ṋea tsumbo, hu ḓo vha hu na vhaṅwe vhathu vhane vha nga takalela

Zwino arali roṱhe ri ri tshi funa zwithu nga u fhambana, zwi amba uri ri nga vhona zwiṅwe zwithu zwi zwavhuḓi kana ra zwi vhona zwi si zwavhuḓi nga u fhambana. Ndi zwine ngazwo a ri ambari u fana, a ri ambi u fana, a ri rengi goloi dzo no fana, ri ita zwithu nga u fhambana ngori ri vhona zwithu nga u fhambana. Mara hu tshi ḓa kha tshivhi, hu tshi ḓa kha zwithu zwine a si zwavhuḓi. Ndi nnyi ane a ḓo ri hetshi ndi tshone tshine a si tshavhuḓi? Vha hashu hu na ku pfhesesele, hu na hu na u pfhesesa huvhili ho fhambanaho musi ri tshi ḓa kha heyi thero. Ku pfhesesele kwa u thoma ndi kwa uri zwithu zwivhi na zwithu zwivhuya zwi ṋangiwa nga vhathu, nga u funa havho, nga u elekanya havho. Vhathu vhone vhaṋe ndi vhone vhaṋe vhane vha tou ḓiṋangela uri hezwi ndi zwivhi kha matshilo avho. Zwine zwa amba zwo ri ri vha ri na khombo, khombo ndi ya uri muṅwe muthu a nga ṋanga uri u tswa ndi zwavhuḓi khae ngori zwi khou zwi khou ita zwo ri a ye hayani a ḽe, a fhe na vhana vhawe zwiḽiwa. A ḓa nga madekwana muḓini wa havho, a ḓa a vha dzhenela, a ḓa a vha tswela uri a ye a fhe vhana vhavho zwiḽiwa. Hoyo muthu a tshi zwi vhona a zwi vhona zwi zwavhuḓi, a zwi ṋanga, a zwi ita a ri ndi zwavhuḓi ngauri thi ri khou ri vhathu vhone vhaṋe vha tou ṋanga uri tshithu tshavhuḓi ndi mini, tshithu tshi si tshavhuḓi ndi mini. Ndi ndi ndi heyo khombo ya u thoma ine ra ḓo vha nayo. Okay muṅwe a nga ri a vha zwi ḓivha zwori a si zwavhuḓi vha kho to ṋanga u ita zwithu zwine a si zwavhuḓi hezwo hezwo ndi zwone hu ḓo ḓi vha na vhaṅwe vha ḓo ṋanga u ita zwithu zwine a si zwavhuḓi nga khole vha tshi zwi ḓivha mihumbulo yavho i tshi zwi elekanya uri hezwi zwithu a si zwavhuḓi vha ḓi nanga u zwi ita. Ndi zwone zwa uri vhathu vha nga ṋanga vhutshiloni havho u ita zwithu zwine a si zwavhuḓi nga khole. Mara musi ro no swika kha u concluder uri kana ndi ri kha u amba uri havho vhathu vha khou ita tshithu tshi si tshavhuḓi nga khole, ndi mini tshe tsha ita zwo ri hetsho tshithu ri tshi vhidza uri a si tshavhuḓi. Ri vha ri khou humela kha heyo thaidzo ya u thoma uri ndi nnyi ane a khou ṋanga uri hetshi tshithu a si tshavhuḓi, hetshi tshithu ndi tshavhuḓi.

ine ndi system ine vhanna kana vho khotsi musi na musi ri khou pembela ḓuvha ḽa vho khotsi vho khotsi ndi vhone vhane vha vha vha na mannḓa u fhira vho mme vha na mannḓa ane o yesa nga u kalula nga u kalula lune zwi sia zwi kho ita zwori na vho mme vha vhe vha si na zwine vha nga contribute muṱani na kha lushaka Ndi hezwo zwine musi hu tshi ri khou ḓi zwi vhona na na na na kha dzi nndwa dzine dza vha hone ṋamusi uri heyi heyi masindi a kona u vha u vhiwa vhuhosi ngauri vhuhosi ndi ha vhanna ngo ralo ngo ralo. Zwino ri vha ri ri kha situation ine ndi ndi ndi ndi patriarchal system ine ndi tshithu tshine tshi ḓivha hone ṋamusi, ndi tshithu tshine ra khou ḓi tshi vhona zwo ri tshi hone. Ri khou ḓi zwi vhona zwori zwi hone uri hu na vho khotsi vhane a vha khou fara miṱa ndi tshi ri muṱa ndi khou tou amba na muṱa wa immediate ndi khou amba na lushaka a kule na mashaka a tsini vha wana uri vho mme vha vha khou vheiwa kha dzi side ḽine ndi zwithu zwine zwa kho itea ṋamusi. Zwine muṅwe muthu a tshi zwi vhona a ri a si zwavhuḓi muṅwe a zwi vhona uri ndi zwavhuḓi fhedzi ndi nnyi ane a ḓo nanga uri tshavhuḓi ndi tshifhio tshavhuḓi a si tshifhio. Ndi hafho hune ri fhedzisela ri khou dzhena kha mafhungo a debate na dzi khali nnzhi dzine ra vha ri khou amba nga uri zwine ra khou ita zwone a si zwavhuḓi, ri khou tea u shandukisa kuitele kwashu, vhanna ri khou tea u shanduka, ri khou tea u shanduka. Ri amba fhedzi nga u shanduka ngauri ho vha na u kuṅwe kupfhesesele kwa uri zwe ra khou ita zwone zwo vha zwi songo khakhea, ha ḓa mafhungo maswa a uri nahone zwo khakhea. Ndi khou ṱoḓa u mu sumbedza tsumbo ya uri zwithu zwavhuḓi na zwithu zwi si zwavhuḓi arali zwi zwanḓani zwashu zwi ḓo dzulela u shanduka, zwi ḓo si dzule uri ri dzule ri khou ri na dzi khali ri khou debate nga uri zwine ra khou amba zwone ndi zwone na kana a si zwone na. Ndi hafho hune Ri khou dzhia sia ḽa u thoma, sia ḽa uri zwavhuḓi na zwivhuya zwi zwanḓani zwa vhathu. Vhathu vha na vhuṱali ha u kona u ṋanga zwavhuḓi na zwivhuya. Ndi, ndi, ndi, ndi, ndi, ndi hetsho tshipiḓa tsha u thoma uri zwi zwanḓani zwa vhathu. Ndi sa athu ya kha tshipiḓa tsha vhuvhili uri zwi nga vha, ri nga zwi, zwi nga ri, ri nga zwi sedza nga iṅwe nḓila yo fhambananaho. Ri nga ya ra amba nga mafhungo a ngoho. ngoho, truth, ngoho. Musi ri tshi amba nga ngoho ri vha ri khou amba uri na na ngoho na i zwanḓani zwa vhathu. Heyo i mbo ḓi vha mbudziso ine ya vha na na na maanḓa vhukuma ngauri heyo mbudziso i vha i khou ri musi ra ri zwavhuḓi na zwivhuya zwi zwanḓani zwa vhathu avho vhathu vha vha khou zwi nanga vha ngoho nina kana vha khou zwi nanga vha mazwifhi nina. Ngauri nṋe ndi nga ḓa nda amba phanḓa ha vhone nda ri, Nṋe ndi tenda kha uri u rwa mufumakadzi ndi tshithu tshavhuḓi, mara fhedzi nga ngomu hanga ndi khou zwifha ndi si khou amba ngoho. Zwine zwa amba zwo ri Uri ri kone u tendelana uri zwavhuḓi na zwivhuya zwi zwanḓani zwashu riṋe vhaṋe uri ri nange uri tshithu tshavhuḓi na tshivhuya ndi mini, zwi amba uri na ngoho yo vha i zwanḓani zwashu uri ri nange uri ngoho zwavhuḓi-vhuḓi ndi ifhio. Musi muthu o amba nga u ralo a nanga hetsho tshithu tshivhuya a ri hetshi tshithu ndi tshivhuya kana a nanga hetsho tshithu tshivhi a ri hetshi tshithu ndi tshivhi, Oyo muthu zwine a vha a khou nanga u vha a khou nanga ngoho na, u vha a khou amba ngoho na nahone zwine a khou amba zwi ngohoni na. Zwino arali ngoho i zwanḓani zwashu zwi amba uri zwori zwi nga konadzea uri na u nanga zwavhuḓi na zwivhuya zwi vhe zwanḓani zwashu mara arali ngoho i siho zwanḓani zwashu zwi amba zwori u nanga hanga tshithu tshivhuya uri hetshi ndi tshivhuya hetshi ndi tshivhi. Zwi nga konadzea uri ndi khou zwi nanga mara nda vha ndi si khou zwi nanga ngohoni, thi ḓivhi zwa uri ndi khou pfhala hani ngori muthu u a kona u nanga tshithu a ri ndi tshivhuya mara a vha o khakha ngauri ha vho ngo ḓivha ngoho. Zwi amba uri musi o nanga tshithu a ri hetshi tshithu ndi tshivhuya nga vhukhakhi hawe ho u sa ḓivha ngoho zwi ita zwo ri zwe a nanga a si zwone. Zwino ndi heyo iṅwe thaidzo ine ra vha nayo ndi ya uri na ngoho ndi ndi ngoho vhukuma vhukuma ndi tshithu tshine tshi zwanḓani zwashu na, nṋe ndi a kona u ṋanga na ngoho kana ngoho a i ṋangiwi ngoho i to ḓi imisa nga yone iṋe ri na thaidzo hafhanoni. Ri na thaidzo ya uri arali ngoho i tshi ḓi imisa nga yone iṋe, zwi amba zwa uri hu na ngoho nthihi fhedzi. A hu nga si vhe na ngoho mbili ngori ngoho mbili dzi sa faniho zwi amba zwa uri iṅwe a si ngoho, iṅwe ndi ngoho. Zwino ra isa phanḓa nga heḽi fhungo ri ḓo kona u thoma u vhona zwa uri. Ngoho na yone ri nga i sedza nga nḓila mbili, ri nga sedza ngoho sa tshithu tshine tsha vha zwanḓani zwa vhathu uri vhathu vha tou ṋanga uri ngoho ndi mini nahone ngoho a si mini. Ndi tea u zwi ṱalutshedza zwavhuḓi uri zwi pfhale hezwo zwithu, zwine ra khou amba ndi zwa uri. ndi khou tou vhasa tsumbo ra ri muvhala mukene ndi mudala samusi ro ambara tshikipa tshidala ṋamusi ndo zwi tou nga khole ra ri ndo ambara tshikipa tshidala green ndi ngoho na hezwo zwithu kana a si ngoho na ndi nnyi ane a ṋanga uri ndi zwa vhukuma kuma uri ndo ambara tshikipa tshidala kana ndi nnyi ane a nanga uri a si zwa vhukuma uri ndo ambara tshikipa tshidala. Ngoho i tou ḓi imisa nga yone iṋe na, kana ngoho ndi tshithu tshine riṋe vhaṋe ri tou nanga uri hezwi zwithu ndi ngoho kana a si ngoho, a ri ye kha iṅwe tsumbo. Musi muthu a khotsi ndi ḓo fha tsumbo ya ya u vha khotsi sa musi samusi ri khou ri na ri hu ḓuvha ḽa vho khotsi. Musi muthu a khotsi a na ṅwana vhungoyu na na ṅwana ndi na vhana vhavhili musi muthu a khotsi a na vhana khoyu khoyu ṅwana wawe. zwa uri oyu ṅwana ndi ṅwana wa oyu munna ndi ngoho-na? Nahone eyo ngoho i zwanḓani zwa oyo munna kana eyo ngoho yo tou ḓiimisa nga yone iṋe-na? Ngoho i zwanḓani zwa vhathu? Ri a ṋanga uri mini? Ndi ngoho. Ri a ṋanga uri ndi ngoho uri Mudzimu u hone. Ri a ṋanga uri ndi ngoho uri shango ndi ḽi ḽi ḽi flethe na kana ḽi ḽi ḽi kumba na ngo ralo ngo ralo. Ri ri ri tou zwi ṋanga na hezwi zwithu kana zwo tou ḓiimisa nga zwone zwine. Zwine zwa amba na zwa uri na vhuvhi na zwivhuya arali zwi zwithu zwine zwi wela kha zwithu zwine zwa vha ngoho na zwone zwi nga kona u ḓi imisa nga zwone zwine. Zwa vha zwi zwithu zwine u zwi ḓivha hashu kana u sa zwi ḓivha hashu a zwi ambi tshithu mara zwine zwa tou vha ngoho ndi zwa uri zwo ḓi imisa nga zwone zwine uri zwi hone hezwo zwithu uri zwi hone. Zwino. Arali zwo ḓi imisa nga zwone zwine, zwi amba zwo ri arali mbuno i tshi to ḓi imisa nga yone iṋe, zwi amba zwo ri riṋe tshashu ndi u i ḓivha kana u i humbulela kana. u sa nagi u i ḓivha. A ri ima yo ima nga u ralo. Ndi ndi hafho hune u a vha na thaidzo tshiṅwe tshifhinga u khou amba na vhathu muthu a ri a hu na mudzimu. Nda nda ita follow up question nda ri ni khou amba ngoho naa? A ri ee ndi khou amba ngoho. Eyi ndi ngoho ya muṋa kana ndi ngoho ya vhukuma? ngori ndi hafho hune ra ra ra ra tea u dzhena hone uri musi muthu a tshi ri tshiṅwe tshithu a tshiho kana tshiṅwe tshithu a tshi tshili kana tshiṅwe tshithu a si tshone u vha a khou amba ngoho ya wena kana u vha a khou amba ngoho ya vhukuma na. Ende a zwi konadzei uri ngoho dzoṱhe ndi ngoho dzashu, ngauri nda nga ḓa nda amba nda ri ngoho dzoṱhe vhutshiloni ndi ngoho dzashu riṋe vhaṋe, ri tou ṋanga ngoho. Na zwivhuya na zwivhi ri tou zwi ṋanga, hu na vhukhakhi musi ra amba nga u ralo. Vhukhakhi khohu ndi vhu ṱalutshedze? Vhukhakhi ndi ha uri musi ndi tshi amba statement nda ri, ndi tshi amba fhungo nda ri, Ndi ngoho uri ngoho dzoṱhe dzi zwanḓani zwashu. Ri tou ṋanga ngoho nahone ndi ngoho uri zwivhuya na zwivhi ri tou zwi ṋanga. Mbudziso ine ya tevhela ndi ya uri ndi khou amba ngoho naa vhukuma. ndi tea u fhindula nda ri hai a thi khou amba ngoho vhukuma ndi khou amba ngoho yanga ende zwi amba uri arali zwine nda khou amba zwi tshi tou vha ngoho yanga fhedzi ngoho ya muṅwe ya vha zwiṅwe ngoho ya muṅwe ya vha zwiṅwe ri na thaidzo uri muṅwe na muṅwe ane a vha khou amba ngoho yawe fhedzi ha koni u amba a dovha a engedza a ri ngoho yawe ndi ngoho ya vhukuma. Ende ri na thaidzo musi muthu a sa koni u engedza a amba a ri ngoho yawe ndi ngoho ya vhukuma. Muthu u tea u kona u amba a ri nṋe ngoho yanga ndi ngoho ya vhukuma. Mara u tou amba fhedzi uri ngoho yanga ndi ngoho ya vhukuma zwi amba tshithu tshithihi fhedzi, zwi amba zwa uri heyo ngoho i vha i ngoho. ya vhukuma kana i si ngoho ya vhukuma ndi zwi ṱalutshedze zwavhuḓi musi muthu a ri ngoho ngoho vhukuma a hu na ngoho ya vhukuma o ḓi shanda kha tshetsho statement tshithihi fhedzi ngori u khou ri ngoho ngoho vhukuma a hu na ngoho ya vhukuma a zwi konadzei uri muthu a ambe statement tsho raloho. Ri tou kombetshedzea u amba ngoho nga heyi nḓila, ri tou kombetshedzea u amba ra ri ngoho dza vhukuma dzi hone, ri nga ḓi tou vha ri sa zwi ri sa dzi ḓivhi. Fhedzi zwi a konadzea uri ri ye ri dzi ḓivhe. Zwi a konadzea uri musi ndi na ṅwana ndi ye ndi zwi ḓivhe uri ṅwana ndi wanga a re lwe na science. Saintsi i a ḓi ri thusa na nga dzi fertility test arali ri nadzo, tshiṅwe tshifhinga ngoho u tou i vhona i khagala u khou tou i vhona zwo ri mme wa ṅwana ndi ndi havha mufumakadzi ngauri ro vha vhona musi vha na ṅwana a sathu bebiwa ra vha hone musi ṅwana a khou bebiwa zwi amba uri ha no hoyu ṅwana ndi ndi wa hoyu mme. Kha khotsi vho ri nga ḓi to humbulela ngo u vhona uri vhana vha ya ṱoḓa u fana na kana ngo vha na fulufhelo ḽa uri ha vha mme vha ḓivha khotsi fhedzi ha vha na ṋne. Fhedzi zwe nda khou zama u lingedza u sumbedzisa vhathu ndi zwa uri arali ri na ngoho vhukuma zwi amba uri heyo ngoho vhukuma a yo zwanḓani zwashu riṋe vhaṋe vhathu u i ṋanga, a ri ṋangi uri ngoho ndi mini ri nga tou humbulela ngoho, ri nga ḓa ra shumisa logic ra debate ngoho, ri nga ita zwoṱhe nga ha ngoho mara ngoho i ḓo sala yo ḓiimisa nga yone iṋe. Arali ngoho ya ḓiimisa nga yone iṋe zwi amba zwa uri na zwivhuya ngauri zwivhuya zwi tea u vha zwi ngoho uri ndi ngoho uri hezwi zwithu ndi zwivhuya zwi tea u ḓiimisa nga zwone zwine. Otherwise zwa sa ḓiimisa nga zwone zwine zwi amba uri ri vha ri khou ri a zwi a zwi ngoho hezwo zwivhuya, hu na zwiṅwe zwivhuya futhi u fhira hezwo zwine zwa vha zwivhuya zwa ngoho zwine zwi a kona u ḓiimisa. Hu na hune nda khou nyanga u ya hone ṋamusi, ndi khou nyanga u ya kha mafhungo a uri. Musi ri tshi amba nga zwivhuya zwo ḓiimisa nga zwone zwine, ri tshi amba nga ngoho yo ḓiimisa nga yone iṋe, riṋe vhathu number one, riṋe vhathu tshashu ndi u tou zwi humbulela, ri tou humbulela fhedzi uri ngoho ndi mini, ri nga shumisa logic uri ngoho ndi mini mara a hu na ane a nga kona a amba a ri hetshi tshithu ndi ngoho yawe A hu na ngoho yashu, ngoho dzoṱhe ndi ngoho dza vhukuma. Hezwi zwi khou ri sumbedzisa zwa uri musi ri tshi amba nga zwivhuya na zwivhi a ri tou zwi ṋanga, ri nga zwi debater ra shumisa logic, ri nga zwi debater ra ita zwoṱhe zwine ra nga ita zwone mara a zwi ho zwanḓani zwashu uri ri ṋange uri Tshivhi vhukuma ndi mini? Tshivhuya vhukuma ndi mini? Ri nga tou sa tshi ḓivha, mara fhedzi a ri tshi ṋangi. Mara ri nga tshi vhudziwa. Ndi hafho hune nda khou nyanga u ya hone ṋamusi uri zwi a konadzea uri ri tshi gude, ri tshi vhudziwe nga Muṋe watsho, nga Musiki watsho. nga Ene ane a vha na nḓivho yoṱhe. Arali riṋe ri si na nḓivho yoṱhe, ri tea u ya kha muthu ane a vha na nḓivho yoṱhe ane a nga kona u ri vhudza uri tshivhi vhukuma ndi mini, tshivhuya vhukuma ndi mini. Ndi ise phanḓa, hune nda khou vhaisa hone ṋamusi ndi hafhanoni, ndi khou nyanga u vhaisa kha u kona u pfhesesa uri Nga riṋe vhaṋe a ri koni u ṋanga zwivhi na zwivhuya, nga riṋe vhaṋe a ri koni u ṋanga ngoho. Ende arali nga riṋe vhaṋe ri sa koni u ṋanga zwivhi na zwivhuya, ri sa koni u ṋanga ngoho, zwi amba uri ri i to i guda fhedzi ri to kona u tou i guda fhedzi a ri koni u i ṋanga ri to kona u tou i guda ra ḓa ra guda ra ri no hetshi tshithu ndi ngoho hetshi tshithu a si ngoho. Ndi ndi zwezwo fhedzi zwine riṋe ra kona u ita ri to kona u guda ngoho a ri koni u i ṋanga. Ri to kona u guda uri tshivhi na tshivhuya ndi mini a ri koni u zwi ṋanga nda vhaisa bivhilini. ra ya ra vhala hanengei mathomoni thomoni kha Genesis, zwine ra vhona zwone ndi zwa uri na vho Adamu na vho Eva vho vha sa ḓivhi uri tshivhi ndi mini. Ho vha tshithu tshe vho tou tou tshi guda, Mudzimu o vha o vhea muri wa mutshelo une wa vha na nḓivho ya zwivhi na zwivhuya. a ri khavho vha songo u ḽa. I tou vha tsumbo u sumbedza zwa uri a ri koni u zwi ḓivha hezwi zwithu nga nnḓani ha u tou ya ra zwi vhudziwa kana ra zwi guda mara a ri koni u zwi nanga. Hezwo ndi zwone zwine nda nga ri ndi tshipiḓa tsha u thoma ndi yone number ndi point ya u thoma heyo a ri ṋangi ngoho a ri ṋangi zwivhuya na zwivhi ri nga to zwi humbulela kana ra to zwi guda a ri zwi ṋangi. Zwino hu na mbudziso kha heyi ine ya tea u tevhela arali ri sa zwi ṋangi zwi ṋangiwa nga nnyi arali zwi sa ṋangiwi nga riṋe vhathu.

u langiwa zwi tea u vha zwi na mulangi, zwi tea u vha zwi na muthu ane a khou zwi langa. Zwi ḓi tonga musi ri khou amba nga ha vhukhakhi vhune ha nga isa muthu dzhele hanefha South Africa, musi ri na constitution yashu ine i ya ri vhudza zwa uri mulayo wa shango ndi mini. Hambori hezwi zwithu zwi vha zwo ṋangiwa nga vhaiti vha mulayo, vhasiki vha mulayo. Vhasiki vha mulayo vha vha na maanḓa a u kona u ita zwo ri mulayo u tevheliwe. Vha kona u vha na hayo maanḓa ngauri vha ya kona u u, u, u, u, u ri isa dzhele u ri phanisha musi ri si khou tevhela mulayo mara arali vha si na maanḓa a u kona u ita tshithu nga mulayo we wa ṅwala mulayo hoyo a u ambi tshithu fhedzi zwe vha nga tendelana na na uri mulayo u sa koni u vha na dzi consequences kana u sa koni u vha na masiandoitwa musi ndi songo u tevhela Hoyo mulayo a u ambi tshithu, zwi tou fana na zwino ri na milayo ya ya dzi lockdown uri arali u bva mathomoni thomoni musi ri na milayo ya lockdown president a amba a ri vhathu ni songo tshimbila ni tshi ya kha dziṅwe dzi province ni songo ni songo ita mini ni songo ita mini, roṱhe nga shango ḽoṱhe ra ya ra zwi ita hezwo zwithu. ha si vhe na masiandoitwa, ha vha hu si na dzi consequences. Mbudziso ndi ya uri oyo mulayo ndi mulayo vhukuma kana ndi mulayo zwawo. Zwi amba uri muphuresidennde na musi vha tshi u amba a vha khou ḓi sokou amba vho mara u vha u si na zwine wa ita zwone ngauri mulayo vhukuma ndi mulayo une u a kona u vha na na masiandoitwa musi ndi songo u tevhedza. Ndi hafho hune ra vha ri khou amba nga maanḓa zwino uri muthu o no sika mulayo a ri hetshi tshithu a si tshavhuḓi u tea u vha a na maanḓa a u kona u force punishment musi vhathu vha si khou tevhela mulayo wawe. A hu na mulayo a hu na tshithu tshine tsha buliwa tsha pfhi a si tshavhuḓi tshine a tshi na mubuli a tshina muthu ane a khou amba nga murahu hatsho a ri a si tsha vhuḓi hetshi tshithu in other words nda zwi amba nga tshikhuwa ndi nga ri every law has a law maker nda isa phanḓa na amba nga tshikhuwa ndi nga ri every law has a law enforcer. Ndi ḓo isa kha Tshivenḓa. Mulayo muṅwe na muṅwe u na muthu nga murahu hau une a vha a khou u sika. Mulayo futhi onowo wa dovha wa na muthu ane a kona u kombetshedza vhathu uri vha u tevhedze, a dovha a kombetshedza uri na masiandoitwa a hone a ḓo vha a hone. Otherwise asi mulayo hezwo zwithu ndi ndi suggestion ndi ndi ndi ndi u tou vhudza vhathu uri hana ndi khou tou suggester zwo ri ni ni ni ni fune muhura waṋu. Ndi khou tou suggester uri ni ni ni kovhekanye zwine na vha nazwo, ndi khou tou suggester uri ni funane, ndi khou tou suggester uri ni ni ni ni ni vhe na na na na na u respectana, ndi khou tou suggester uri ni ṱhogomelane, ndi khou tou zwi suggester hezwo zwithu Nangwe na sa zwi ita a zwi na ndavha, mara hezwo a si zwine zwa vha mulayo, a si zwine zwa vha zwivhi kana zwivhuya. Ngori tshithu tshine tsha vha tshivhi vhukuma a si tshithu tshine tsha nga ḓa nga suggestion, a si tshithu tshine tsha nga ḓa ngo tou ri ndi khou tou ni humbela nyanavho uri ni zwi ite. Zwi vha zwi khou tou bula uri hetshi tshithu tsho khakhea ende nahone musi na tshi ita hu ḓo vha na dzi consequences dza uri ni khou tshi ita. A huna mulayo u sinaho musiki wazwo. Mara arali riṋe ri khou tendelana uri zwivhi na zwivhuya a zwiho zwanḓani zwa muvhuso, zwivhi na zwivhuya, muvhuso ndi zwone u nga ita milayo yawo mara a si milayo yoṱhe ine ri nga vhathu vha vha tendelana nayo. Hu na miṅwe milayo ine na na na hanefha Gauteng a ri khou i tevhedza, vhaṅwe vhathu vha khou i tevhedza yo no nga ya dzi e-toll ngo ralo. Zwi vha zwi khou tou sumbedza zwo ri . Mulayo une wa vha u khou sikiwa nga vhathu u a dzulela u vha na vhukhakhi ngori vhathu ri a khakha. A si miṅwaha minzhi yo fhiraho ra ri na milayo i nga ya apartheid ndi milayo ye ya vha yo vhifha vhukuma yo vha i vhuvhi mara fhedzi yo itiwa nga muvhuso. Ndo ḓi sumbedza na tsumbo ya, ya, ya u thuba vhathu na slavery u sumbedza so uri mulayo mulayo wo no sikwa nga vhathu a si mulayo une ra nga tou themba ngori roṱhe ri vhathu ende ndo no ndo no sumbedzisa zwa uri a ri koni u ṋanga zwivhi na zwivhuya vha hashu zwi ri kombetshedza uri ri humbulele tshithu tshithihi fhedzi, ri tea u humbulela uri hu na muthu kana tshithu tshine tsha vha na maanḓa a u kona u ṋanga zwivhi na zwivhuya, tsha dovha tsha vha na maanḓa a u kona u phanisha kana ndi ri u u u u u phanisha ndi mini nga Tshivenḓa mara hu na tshi hone tshi tou vha tshi hone ngori a ri tshi siho arali tshi siho itsho tshithu zwi amba uri zwivhi na zwivhuya zwi zwanḓani zwa vhathu arali hu si na tshithu kana ndi ndi ndi muya kana ndi miri kana ndi maḓi arali hu si na tshithu tshithihi vho tshine tsha vha na mannḓa a u kona u ṋanga vhuvhi na vhuvhuya uri ndi mini, zwi amba uri vhuvhi na vhuvhuya vhu zwanḓani zwashu riṋe vhathu. Ende arali vhuvhi na vhuvhi ha hu zwanḓani zwashu riṋe vhathu, ndi nnyi ane a vha na maanḓa a u vhudza muṅwe uri a songo ita tshikene ngori tsho vhifha? Ngauri ndi ene onoyo ane a khou nanga uri hetsho tshithu tsho vhifha ndi ḓo zwi dovholosa hezwo zwithu. Ndi nnyi ane a vha na maanḓa a u kona u vhudza muṅwe uri u vhulahana zwo vhifha? Ndi ngani u vhudza zwo ri zwo vhifha? U u zwi wana ngafhi uri zwo vhifha ngori arali ri khou ri zwi zwanḓani zwashu riṋe vhathu zwi amba uri na honouḽa ane a khou vhulaha zwi zwanḓani zwawe uri a nange uri u vhulaha a zwo ngo vhifha. Muṅwe na muṅwe u vha a a khou kona u u ḓiṋangela uri tshivhuya ndi mini tshivhi ndi mini. zwine zwi na khombo vhukuma zwi na khombo ngauri muṅwe na muṅwe roṱhe ri ḓo ṋanga zwithu zwo fhambanaho ri ḓo ri khou kandekanya ri ḓo ri khou vhulahana ri ḓo vha ri khou tshikwama ri ḓo ri khou ita zwithu zwoṱhe zwo vhifhaho ende na musi ndi tshi ri zwoṱhe zwo vhifhaho a thi ḓivhi na zwa uri ndi nnyi ane a khou ri zwo vhifha Vhashu tou vhona tshithu-vho tshine a si nṋe na vhone tshine tsha nga kona u nanga vhuvhi na vhuvhuya. Tshi tou vha tshi na maanḓa oṱhe, ndi hune ra nga tshi vhidza uri Ramaanḓa oṱhe.

zwi khou reiliwa nga nga nga vhuvhuya vhune nga nga zwivhi zwine tsha vha nazwo. Ndi zwine ngazwo nda ri hu tea u vha hu na tshithu tshine ra nga tshi vhidza nga dzina ra maanḓa oṱhe, tshi na maanḓa oṱhe maanḓa a u kona u nanga uri ngoho vhukuma ndi mini, maanḓa a u kona u nanga uri vhuvhi na vhuvhuya ndi mini, tshi tea u vha tshi hone tshithu tsho raloho. zwino vha hashu ndi no nga u fhedza heyi vidio ngauri a ri koni u vha na vhuvhi na vhuvhuya hune ho to ḓi ṋanga nga hone huṋe kana ho nangiwa nga nga universe nga ḽifhasi. Thi ri khou amba uri u rangani ho thoma mini. Vhege yo fhelelaho ro amba nga u rangani uri u rangani ro vha na musiki. Hezwi zwithu zwoṱhe zwi tea u vha zwi na musiki a zwi ngo ḓi sika vha nga tenda uri zwo ḓi sika a zwo ngo khakhea mara zwi na musiki zwi amba uri vha nga ḓi tou ri vho musiki wazwo ho vha buse kana musiki wazwo ho vha muya. Ndi zwe ra amba zwone vhege yo fhelaho uri zwi na musiki ende zwi tea u dovha zwa vha na murangi zwine zwa amba zwo ri whether murengi murengi a nga ḓi vha a buse, murengi a nga ḓi vha a muya mara hu tea u vha hu na murengi tshithu tsha u thoma thoma tshe tsha vha hone hu sa tou vha na tshiṅwe tshithu. Mara zwino ṋamusi ri khou guda uri hu tea u vha hu na tshiṅwe tshithu futhi tshine tsha vha na maanḓa oṱhe, maanḓa a u kona u sika hezwi zwithu zwoṱhe na maanḓa a u kona u ṋanga zwivhi na zwivhuya a kona u zwi fosa uri zwi vhe zwi tevhedziwe. maanḓa oṱhe zwino ndi vhona unga uri ndi fhedzise nga heḽi fhungo ḽa uri hezwi zwithu zwoṱhe zwiraru musiki, murangi, ramaanḓa oṱhe a zwi konadzei uri zwi wanale kha zwithu zwiraru zwo fhambanaho. Zwi nga wanala kha tshithu tshithihi fhedzi. A ri ḓivhi zwo ri ri nga tshi fha dzina ḽifhio mara riṋe ri tenda uri hetsho tshithu ndi Mudzimu. Mudzimu ndi ene ane a kona u ri vhudza uri vhuvhi na vhuvhuya vhukuma ndi mini. Mudzimu ndi ene ane a nga kona u ri vhudza uri ngoho vhukuma ndi mini. Zwino arali hu ene Mudzimu ane a nga kona u ri vhudza hezwi zwithu zwoṱhe. Ndi ene ane a tea u vha a na maanḓa a u kona uri uri u ḓo ri kona u ri phanisha musi ra sa zwi tevhedza, ha koni u fha milayo ine a i ambi tshithu. Zwino vhone na nṋe ri na vhukhakhi ha u sa tevhela mulayo wa Mudzimu une hu ḓo vha na u phanishiwa ngazwo. Heyo punishment ndi ri khou amba nga ha uri hu na hele vha hashu. hu na hele hune vhe vha khakhela Mudzimu, Mudzimu u ḓo vha phanishelela hone. A ri koni u ḽi shavha hele nga nṱhani ha u humela murahu kha Mudzimu ra ri, Mudzimu nkhathutshele nṋe ndi wa vhuvhi, nkhathutshele nṋe ndi wa vhuvhi. Heyo ndi yone thabelo yanga uri musi ri tshi ḓa phanḓa ha mudzimu ri ḓe ri tshi ḓi ṱungufhadza ri ri mudzimu kha ṱutshele nṋe ndi wa vhuvhi vhahashu ndi khou livhuwa ndaa.